Pātai tuatahi, Me pēhea tō mōhio kua tae koe ki te rohe o Waikato? Kia kitea ngā kāmeta kikorangi. Muia ana te whenua i ngā ruruhi me, me, me ngā kāmeta a te Kīngi. Mōku ake, taku kitenga ki taku maunga. Ka hoki mai ki Waikato ko Kitengia te maunga.
Tangata whakamahi ana i te, te wha.
Ko te ngeh me te wha. Te ngeh me te wha.
Me pēhea tō mōhio kua tae koe ki te rohe o Waikato-Tainui? Ko ngā poupou e rua e kite nei, ana ngā poupou e rua e tū mataara mai ana, ana ko te whare hiko tēnā. Ka kitea ana koe i ērā poupou e rua, ana ka mōhio, ā, kei te pito o te ao koe rāhui pōkeka. Oh, hell.
Kia hau nei koutou, ko tēnei taone tino nunui o Ngāruawāhia. Kei reira hoki te honohonotanga ngā te awa Waipā, te awa Waikato, e tata rima miniti ki te, te maunga tapu o Taupiri. Nō reira, ka kite koe i ngā maunga, ā, maunga tautari, ā, a Pirongia, a Taupiri e noho moke mai rā, nā ka mōhio koe, arā kē te rohe o Waikato. Koinā tō tātou Buckingham Palace nei. Haere ki Rānana ki te ana i te Queen. Ā, ā, ara, ara kē te kingdom. Waikato. Te kingdom.
Yes.
Pēhea koe te wairere? Mō Kura kē, ko te awa. Ko te awa ko Waikato, ka tae mai ahau ki, um, ai, ki tō tātou rohe, i ngā wā katoa, mehemea ka haere mai i Rotorua, ko te awa. Uh, mehemea ka haere mai i Tāmaki, ko te awa. Uh, nō reira, kaha au ki te hoe hoki i te awa, nō reira, mōku ko te awa o Waikato, ai. Ka kite hoki i nā poupou e rua, ā, ko te teka sign tērā, ā, i roto o Rāhui Pōkeka, ā, hāunga i tērā I tika rā te kōrero, ā, ko te huarere, ā, kāre e mōhio mēnā, ā, ka puta mai a Tamanui i te rā, ā, ka maeke mai rānei. Ngā tāngata, whānau, marae, iwi, hapū, koinā. Koina, ngā mangumangu taipō.
He aha tētahi kīwaha pai ki a koe nō roto mai o Waikato? Oroke, Ero.
E mea tau au te ero ai te. E tō te ro hoki, e rā ngā ngā kōrero. He ta, ta koutou haunga rā, kore horo i rā tō ta, ta koutou te ro, haere ki te awa, haere kaukau ana. Rā, e nō, e ko, maumau tō raho. Kei koina hoki te kiwaha i te kōrero.
Nā, ka pātai ki a Māmā, oh, hā te kai o te pō? Roke! I ngā wā katoa. Ahakoa te aha, tē taea te pātai hā te kai o te pō. Nā te mea ko te whakautu, ko te roke. Kātahi ka pakeke ake au, ka. Katahi au ka ako hea te tikanga o te roke, a, ko te, ko ta matou kupu ake mo te tiko, te roke. No reira, ai i whakaro, he aha te roke? I whakaro au e, he mea reka, he mea, he mea paenga reka ko te tika, te tiko o te, o te patu paerehe. Ana.
me ngā mea rārā, ī. E kaha ana ngā kaumātua ki te whakamahi i te, i te, i tērā rerenga kōrero, te rārā, te rārāre. Te wā tamariki ana au, eish, tīmata ana ngā kaumātua, āmama, āmama haere ana, ī, eish, titiro ki te iwi rārāre, anuanu hoki ana, oh, geez! Mehemea ka mōhio rātou e kōrero rūkahu ana au, ana, ka mea atu rātou, He, tama, kāti tō horihori, kia tika ō kōrero.
Tupu ake au i roto i te, te, te kīwaha rongonui e, e, e rere ana i, i ēnei wā, a wī. Te wī ka aroha nei, ka aroha i te ngākau wī nei, wī, ka aroha ake, nē, taua wī. Ko te wī kātahi anō ka, ka kitea he tangata kāri i whakarongo, engari i hē, ka wī ana, Nē? Engari, he kīwaha anō ka whai muri mai te wī, engari ko te wī te matua o te rerenga. Rapaia te tumutumu. Nā, ko te, ko te tikanga o tērā kōrero, ā, ki te raruraru koe, mēnā kua puta ō whakaaro, kei, kei wī, kei wā ō whakaaro, me kōrero atu ki taua tangata,

Kei te rongohia tonu i waenga i te hunga kaumātua e kōrero whērā ana.
He aha tēnei mea te tikanga ki a koe? Ooh, he aha te tikanga? Me whati. Kia kaha te whati. Nā ka paititika. Um, ko... he mea i whakatika i te iwi, ei. Ai. Me he mea tika ana ki a koe, tika ana. Ki te puta he kaupapa pēnei nei i ngā ture hai whakatikatika, mā, mā, mā te Kāwanatanga pea e, e whakatikatika i te hau kāinga, ā, heoti, mā te tikanga, ā rātou e arataki, ā, i roto i ēnei momo ture a te Pākehā. Ko taku mōhiotanga i te tikanga kei runga i te marae, i ngā mahi. Ko te tikanga nei hei whainga mo nga mahi kei runga i te marae. Nga tikanga nei i te manaaki i ngo manuwhiri, i ngo tini whanaunga, nga tangata e haramai ki runga i te marae. Pehea te tikanga e manaaki ki te ki nga iwi nei? Tikanga cultural practices of how we do things. Āe, me whati te tikanga kia mōhio te tangata ki te tikanga. Ā, kia ora.
Nē, ki te kore e whati, ka kore e mōhio ngā iwi i te tikanga tūturu. Nā reira, me whati. He aha tēnei mea te tikanga ki a koe? Tēnei mea te tikanga, kei te wā. Nō reira e tika ana i roto i te kupu tika, kia au nei, tika ana, me tika mō te wā. Ko ngā tika o te wā. Ko te mea nui ka tamato i te kāinga, mahi ata mahi.